Wago story. Aha. Kaka wanyalo dhi kwalo siling milion abich. E bank. This man. Eh, ah, Mano rach. Inyalo winjwa. Inyalo winjwa. Wago mbaka. Weri gi mbaka no. Wago mbaka mar la- layo pien gi piele pien. Iluongori ni mudho. Mol kamera diket piny. Kamera ni adhi gogo nyithindo ma nyiri ka picha tere Facebook. Ang'o ma timi? Nyithindo ng'a ma nyiri? Dong nyithindo ma nyiri ma rita toke kucho. Moko isenyuolo idwa dhi go picha koso ah, ah. nyithiji. Bwana dong an ing'e ni mano tich ma chamo Nairobi ka. Ema ing'iewo ne picha. Ei. Kamera ni be ing'e. Bwana mudho. Gol gine ok emudo. Isegol. Asegol. Sawa. Bwana kawuono wago mbaka mane? Wago story mane? Story mane? Ah ah. Wago story kaka wanyalo dhi kwalo siling milion abich e bank. Kaje, e bank. Eh. Ah, mano rach. Ne, ne, ne, Inyalo ok winjwa. rach, ok Inyalo rach, winjwa. ok rach, ne. Wago mbaka, Mane pach. weri gi mbaka no. Mm. Wago mbaka mar la- laye pien gi piele pien. Kelo story maber. Yes. Kaka in be chal ng'ano e piele piele. Hata kia nalayo chon. Bwana bwana nyisi. An kane pod atin. Omera omera na piele piele. Koro chieng' moro iye. Ok ni na yie ni sa ipiela. Ok ni yie. Kendo apielo gini ni. Gini ne. Kata nyithindo adieu. Kata achiel. Apielo kata achiel. Chieng' moro gotieno koth ing'e ni chwe. Mm. Pielo bende oinga. Gich osebiro machiegni bwana, koth bende ochwe, piny bende otin to pod atin. Ni muoth odonge. Kasto mm, ganda boche. Achiew wuonwa mm. ni mondo tera dhi apiel oko. Otamore. Mano timbe oganda. Oganda be ng'e ni Mano timbe oganda. Mm. Dhogi be kaka bethene njugu bende samoro ni odonge. Aya. Abula ndo koro kawuoye nikech mar time udhiro. Ah ah. Nachama bula go ganda kende. Moboki. Njugu ne okacham. Ah moboki. Dong njugu mochiel. Go ganda. Bando moboki. Ne okacham. Kiwe njugu bibo. Inu inu wa misi tori. Wa misi tori. Koro ing'e ni kasekono wuonwa ni pielo inga baba kawa itera dhi apiel oko. To tamore. Owacho ni kana kana gino wuoda koth ochwe mondo kiny gokinyi ipiel chiedhno ka piny oru. Ong'ado gi chunye ni an ok ichiemo na. By the way, mm. magi gik mondo kora. En pielo kohewe. dong iyawa ninde mohere dong ago chiethe pien mera beda riek nowena nya kano chieth no ni ang'a bielo dine ang'a bielo gi ago chiethe pien kanyo mera ageni nindo koteri bang' pien ing'iyo rem ang'o mani neno bang' gokinyi kichiew gichiedhino gokinyi kachiew gichiedhino dong baningini ne ok achiew babwa ochung' gotieno Mm. ka ginene ing'e ni joma chwo wuok ga oko ng'iyo piny kaka piny oti Kare gino mi po. Ni chiemo. Tiek wakoni baka wa. kasi ing'e ni kowuok to winjo arufu to arufu Ot dung' makech. ot dung' makech dung' wen Ot harufu mar chiemo onge. Koro ing'eni koro ing'eni owinjo Ilosori, ilo- ilosori. owinjo ka rufune Mm. a mana kuma naninde kuma naninde ma rufune to wacho ni aa nyathini kaka nokona nodwa dhi losore cha Bed rumbi. nyathini chalo gima osepiele pien Bed rumbi. bedroom ba Eh. bwana dongo biro ira kuma ninde Mm. kuma baba kete ume onge kok ichak riemba oko ka mogola madhi aluokora e otieno no Apenji. yes Seche mise pielo ne nindo gi law koso dine na nolonyi nikech ging'e ni pielo. Ah, ah dong mm. kaseluokora. Kaseluokora to babu kona ni in koro dogi nindi adhi aywe chetna kama napiele e par. Mm. Kaso kona ni dogi nindi. Kacha doka doka ta nin. Angeri paro no mo dong imoyo. Eh mera chunya ne ri luoko pa. Chunya ne ri ni. Ne luoko paro sie paro ok luoki. Na pa ni baba dhi chwada. Paro iwegi ni ikawo nanga moro kata mar longo wuon moro de iwe go chieth. Long baba kawa iwego. Mera in kori wuonda mago gima ok anyal timo sani. Aduong'. Omera ambe kana tindo timbe gende richo. Bana timo timbe moko maricho.